Иң тыйнак, иң кую, иң шаян һәм иң мөхиме Сабан туе гүзәле билгеле булды. Бәйгенең финал өлеше кичә Сарасадык исемендәге концертлар залында үтте. Чаллыда әлеге чара 19-нчы елын оештырыла, бу вакыт эчендә бәйгедә 700 дән артык кыз катнашты. Шулар арасыннан иң лаеклылары шәһәр күләм Сабан туе бәйрәменең йөзек кашы булдылар. Гүзәлләр арасыннан иң ягымлы тавышлысын Күңел радиосы тыңлаучылары билгеләде. Барсы турында тулырак хәбәрчебез дәвам итә.
Өченче сан, Луиза Гаязова. Дүртенче сан белән Илсинә Иделбаева.
Быелгы бәйге башкаларыннан аермалы буларак Мәскәү кунакларын да җәлеп итте. Илнең танылган яучысы Роза Сибитова Сабантуй гүзәлләренә кияү табарга вәгъдә итте. Роза Сибитова өчен милли гореф-гадәтләр чит түгел, ул үзе дә татар милләтеннән. Не важно, кто из вас сегодня выиграет. Кайсыгыз җиңүче була, монысы мөһим түгел, сез болай да теләсә нинди ир-ат өчен яхшы кәләш булырсыз. Әмма ана кеше һәм татар хатыны буларак, шуны өстәп әйтәсем килә, сез безнең милләтне, гореф-гадәтләрне саклап калырга тиеш. Татар халкының гореф-гадәтләрен ничек белүләрен кызлар үз чыгышлары аша күрсәтә алды. Алар татар кызларына гына хас булганча тыйнаклылык белән үзләренең мәхәббәт тарихын сөйләделәр. Бии, җырлый белүдә дә сынатмадылар. Мин бик дулкынландым. Сүзләр, сүзләр вообще юк. Әйтеп, әйтеп булмый нәрсә безнең эчләребездән дә. Беренче тапкыр куркыта инде ул, аннары ияләшәсең теге кешеләргә, барысын да теге яратып, шулай алар өчен дә шулай. Чын күңелдән хисләреңне бирәсең. Бик авыр булган чакта да тырышам һаман, түзәм. Төрле телләр өйрәнәм мин, дөнья булгач, кирәгер. Сәяхәт итү бәхете, бәлки, миңа эләгер. Алинә Шәехҗановның ышанычлары акланды, Сабантуе гүзәле исеменә нәкъ менә ул лаек дип табылды. Кыз Европа буенча сәяхәт юлламасы белән бүләкләнде. Күңел радиосын тыңлаучылар икенче Алинәне дә бүләксез калдырмады. Радио инде икенче елын гүзәлләр арасында иң ягымлы тавыш ияләрен барлый. Интернет челтәре аша иң күп тавышны Алинә Моратова җыйды, ул туристик юлламага сертификат белән бүләкләнде. Күңел Радио нокта ру сайтында Сабантуй гүзәлләре өчен җиде меңгә якын кеше тавыш бирде. Кызлар һәрберсе туры эфирга килеп, үзләренең осталыкларын күрсәтте, кемдер җырлады, шигырь сөйләүчеләр булды, хәтта ки Сабантуй гүзәлләре арасында дога укучылар да бар иде. Инде Иң ягымлы тавышлы Сабантуй гүзәле итеп без Алинә Моратованы сайладык. Катнашкан кызларның һәрберсенә кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Өстәвенә, араларыннан кайберләре тиздән тормыш иптәшләрен дә очратырга мөмкин. Роза Сибитова иң-иңнәрен утызынчы сентябрьдә Мәскәүдә узачак Кәләшләр балына чакыра. Гүзәл Шиһапова, Рамил Зәкиев, Яңалыклар.